my country people una welcome back to my channel today ruti and wani fight don cause mixed reaction online as fans don come out to come support ruti over the things wey be say she talk against the ejima and also same ruthee don come out to come reveal the stolen necklace wey be say dey inside chinwe bag and how the thing take enter there as we all know few days ago chinwe see her necklace for inside nelly bag and the narrative wey be say fans carry online na the fact say nelly she be um, thief she thief the thing come hide am even as the girl dey try to explain say ah i no know how that thing take enter inside my bag and all of that o fans no gree hear that one they don dey call her thief already so e come turn out say hours ago ruti come come out to come um explain the thing as we all know ruti dey up for eviction and from the look of things she's definitely going to go home today if

go open your nyash. Thing wey I notice about Ruthie, Ruthie na very strong gamer but Big Brother Nigerian fans no go allow the girl dey for that house. See the way she instigate fight between Nelly and Chinwe. Go one corner go sit down dey do the one wey be say she dey do. You go tell you, you go to tell you say that girl she know wetin she dey do. She really her eye really dey for ground. Unto her gbas gbos wey happen between um Wanni and um Handi with Ruthie. Ben na im start the story. Ben go come from dance from upstairs where he dey, come downstairs come tell Wani and Handy say Ruthie dey gossip about them for upstairs. E be say Wani and Handy don dey threaten Ruthie since with the custodian challenge wey be say they win. As we all know, the custodian holder get the power to save one person while the rest of the house they go vote out the person wey be say they no like. And Wani and Handy don talk am before to say if Big Brother give them opportunity to evict person, dem go evict certain people and we know talk say the number one person dem go evict na Ruti because they get fight earlier this week rather earlier last week so e come be as if the threat wey be say dem dey threaten Ruti since the thing the thing don choke the girl dem don dey poke the girl ever since

So a fan don finally help us write out the things wey be say Ruthie tell Wani and her sister. So the first person here, so the thing wey the person talk, he say things Ruth said during the fight o. Oh. So the first one he say me and my sister don sleep with the same guy for morning. According to Ruth, Ruth dey claim to say Wani and Handy dey dey sleep with the same guy because of money. As we all know, since um, One e dey date Sean and e just be as if um Handi dey follow dem. I no dey say dem dey date together but we dey see say two of dem dey always dey together with Sean. So na im make Ruthie dey insinuate say something like that dey sup. Another thing wey be say she talk say do you know how many degrees I have? Which means Ruthie dey exposed and she don travel out well well and she don get so many degrees. He come still come come say go and buy a cologne you smell. People wey be say right from time fans sef dem don dey call the twins say dem dey dirty, dem look dirty, dem no look neat for eye. Another one come she another thing wey be say she talk she say you with Sean for herself but he's busy saying bad things about you in the house. The truth be say, e get certain comments wey be say Sean don make for inside Big Brother house wey be say don piss um, fans off because according to them, if you dey date person, e get some kind things wey be say you no supposed to dey talk. I no wan go into that aspect. Another thing wey be say Ruthie talk, she say, you all have been provoking me. I want you all to evict me tomorrow. be say since um Wani and Hande win that custodian, dem don really dey poke the girl since. The girl never really get peace for the house. Even online, fans don dey laugh her say this one na she go go on Sunday since the people wey be say she get squabble with na the nine win custodian. Another thing wey be say she talk, she say you sleep with men to get gigs outside Nigeria, e.g. Congo, I go to Congo to feed the needy. Hanni and Handi dey be DJ so according to Ruthie she dey claim say two of dem dey do olosho work to get people wey be say go call dem say make una come DJ for this party and all of that. Another thing wey be say she talk she say do you know how many people I feed which means maybe she is a philanthropy or maybe she be person wey be say get charity organization wey be say she dey help the needy or something like that. Another one wey be say she talk she say we are not here for the same reason did you see my house? the way Ruthie dey talk and from the pictures wey be say I don see of her and her daughter, you go know say Ruthie no really poor. I dey always tell una this thing talk say most of all these Big Brother people wey be say dey come for inside Big Brother house, they no dey poor. Another thing wey be say she talk, she say the men you sleeping with, they don't give you enough money because you can't even buy a cologne, you shmeh. the one another one wey say she talk she say you come to me telling me am in your black book one thing wey i no support about wetin Ruti do na the fact say she slut shame these girls e no good i no talk say Wani and Handi their gra gra too much and their fan base dey very raz they are always attacking people online that's why people just dislike the girls no be say those girls do anything o no be say make people dislike them, na just the fan base, the fan base too attack people. That's why that so much hate just dey on that particular twins. For the fact um, say Wani and Handy dey purposely dey poke the girl, I just believe just say una win custodian, una suppose do una thing underground. Even if una wan evict her, no be something wey be say una go dey tell her. Make una learn from other people wey be say don win the custodian challenge before. If you no like person or you get the opportunity to evict person, no need to make am known just do your thing on that grammy replace carry wahala dey go house going out to boast about it all the time it makes no sense to me so make we see how fans react after Ruthie give the twins Wani and Handy better woto woto so the first person here say she finish them and I am glad them no dey fight who hold gist as in eh I'm not sure say Wani and Handy even notice say Ruthie know certain things about them say if not they for trade carefully because if una notice when she dey say all those things about them they really dey quiet people wey be say no dey even gree before all of a sudden they shut up one say uh ruti that's mean do it again come put laughing emoji another one say they deserve everything ruti said today the next one say that sean excuse was too lame according to wani and handy they say na sean na tell them say make dem no respond to ruti that's a big lie wani and handy wey be say we know wey be the agbagba tea wey be say they do for inside the house if they had something to say to counter what she said she for dey for do am Seun say Ruti single-handedly brutalize di twins, di yabs go full forty leaves. One thing about Big Brother Naija show be say if the if fans or housemates create a narrative about you and you no counter am um counter am immediately, e go dey stick with you. Look at um Mercy Eke now, na Olosho dem dey call her, Erica, Olosho, um Tasha na Smello. those things don dey stick with dem all this while. Now wey be say dem don call these girls 30k twins, na wetin dey trend online 30k twins. Very terrible. For me, I believe talk say Wanni and Hande suppose counter Ruth immediately she made such statement. She don warn us before talk say she be ticking time bomb. Everybody think say the girl dey joke. I believe talk say Ruth don gain a lot of fans for this thing wey be say she do. Adi bin she carry do this drama few days ago wen be sey voting still dey go on, I sure sey she for get a lot of vote because di vote wen be sey dem put for twitter yesterday night na Ruti na im lead for dat vote. To be honest we be naija fans dey even prefer gbas-gbos dan to ship sef for di show. Wen be sey either di twins handler do something about dis narrative or dat particular thirty k of a thing wen be sey dem just tap on their name go forever dey there, una take care una bye.